Fenoz 'vo dalc'het prizoù dazont ar brezhoneg aozet gant France Tri hag Ofis publik ar brezhoneg e Bru. Kichen Roazhon e vo lidet an nozvezh. Ar strollad yaouank Ebel Electric vo war al leurenn a-raok al lid. Padunner vo lakaet war wel ar re o deus kaset ar yezh war-raok warlene. Er rummad Brezhonegerien ar bloaz eo bet dibabet da skouer Ismael Morvan ur paotr yaouank anavezet evit ur c'hoant tremen ar bak e brezhoneg.
E miz Even daou vil triwec'h o doa pemzek lisead hag ar lise Diwan tremenet arnodenn matematikoù ar vechelouriezh e brezhoneg, daoust ma oa bet nac'het gomz gant ar rektordi. Ismael Morvan, prezidant deus ar gevredigezh Bac e brezhoneg, a zalc'h soñj deus an taol-kaer. Ar pezh où on po klask eo e vefe anavezet hon, hon stourm ne fait ket, ne fait ket nemet etre ar rektordi a zomp e vefe anavezet gant an holl hag war an dachenn-se hon eus gounezet d'am soñj eo darn ar brezhonegerien a war bremañ ar c'haderioù baket brezhoneg. Neuze war an dachenn-se hon eus gounezet d'am soñj. Ur bazenn vihan da weit ar stourm Hiriv emañ Ismael é studiañ e Roazhon Istoer a vrezhoneg. Ar studier a chom prezidant deus ar gevredigezh, un doare da dreuzkas bac'h ar stourm. Just a-raok ar vacholouriezh hon eus bet ur bern traoù da merañ ha ne ouiemp ket merañ, da skouer ar mediaoù kelaouiñ tud. Neuze ar menoz a vefe chom e darempred gant al liceydi evit m'o deus c'hoant ober oberennoù evit bac e brezhoneg e vefemp skoaz-ouzh-skoaz ganto evit gaout sikour anezho gant hon skiant-prenet bihan.
Estreget Ismael zo bet dibabet daou baotr all er rummad. Arno Elegouet a oe da raktres Kan ar Bed hag he di-embann, ha Pascal Nignol a oe dilabour e Midi Roaon amañ pedet ar plato Bali Breizh.
E-touez ar rummajoù priziet fenoz e vo hini ar pladennoù kanet e brezhoneg. Ar strollad Dic'hortoz a-walc'h zo bet dibabet Morkult. Bet on bet oc'h ober anaoudegezh gant Grégory, ar c'haner.
Setu Grégory Moagn, pempvet ezel Morkult, muzik re ha liv du black metal a vez tonet ganto. Met un dra ouzhpenn en deus digaset Grégory d'ar strollad arc'hant e brezhoneg.
pa'z on bet degemeret er strollad 'm eus lakaet 'barzh ar yezh, c'hoant 'moa kanañ, kanañ, huchal e brezhoneg ha 'm eus lakaet 'barzh ivez ur bern traoù deus ar sevenadur Breizh, sevenadurioù keltiek all. Un tamm speredelezh ivez. E komzoù o fladenn Adre ar Vrumenn e vez anv alies deus ar marv ha deus beaj an ene goude ar marv, ket un doare kristen, met kentoc'h pagan. Marteze n'eo ket anat evit an holl, met ar sonerien metal zo tud desket.
Ur black metal zo ur bern tud desket, ur bern tud awenet, ur bern tud

Kan ar Bed, ul levr pladenn e brezhoneg a ra tro ar bed dre ar sonerezh. Ha Milent, pladenn ziwezhañ Denez. Lid ar prizoù dañvil naontek adalek 6 eur fenoz e Bruz, war-eeun war lec'hienn France 3 Breizh ha war roaz vintin war hor gwagennoù da unnek eur nemekart.